Туох ити биир уус киһи каналыгар наһаа үчүгэйдик таһаарбыт дии ити холобура сэриигэ сыһыан диэн дии. Мин итиннэ чопчулаан этиэхпин баҕарабын. Кини оруобуна эппитсэп туох диэн сахалар туохпут аналбыт атын эбит диэн ааһа. Ону мин били саха итэҕэлинэн дьарыктанар киһи быһыытынан холобура чопчулаан этиэхпин баҕарабын сөп холобура ханнык баҕар дойду бэйэтэ туһунан биир организм курдук хэптэ холобура ханнык эрэ норуоттар илиатах буолаллар ханнык эрэ норуот мэйии ханнык эрэ норуот холобура бүөр быар диэбит курдук ааһа ол ону ылан көрөр буоллахпытына холобура элбэх ахсааннаах норуоттар кинилэр илии атах буолаллар хэптэ ол иһин боллаанна холобура Илии-атах норуоттар бараннар хэбириилэһэннэр кинилэр кыайбыттара быдан ордук буоллаҕа дии. Онтон сахалар холобура ити аналларын ырытан көрөр буоллахха, холобура бу Россия историятын көрүөххэ наада аха. Ити хымыйа кинигэлэргэ уруллубут историяны буолбатах. Тоотаққана Путин бэйэтэ тен турар эптэ. Бу биһи 73 сыллааҕы историябыт диэн олох барыта хамыйа диэбитэ аһа уонна бу сэттэ сүүс сыллааҕы историябытын үчүгэйдик өйдүөхпүтүн наада уонна онно таһаарбыт алҕастарбытын көннөрүөхпүтүн наада диэбитэ эптэ ол ону ылан токкуйдаан көрөр буоллахха тугуй ити быһа холоон иван грознайтан хагаланар буоллаа дии ол онно ылан көрөр буоллахха холобура Россия үөскээн таххарыгар бастаан Новгородская Русь диэн таххыбыта, аһа уонна буолла Псковская Русь диэн таххыбыта аһа. Ол онно холобура кинилэр гаплагруппалара онтон сахалар гаплагруппалара ол рюриковичтар диэннэр эптэ. Ол сахалар гаплагруппалара инньэ гынан холобура бу Россия үөскээн биир дойду буолан хайдан таххарыгар холобура сахалар туох миэстэни ылабытый диэн өйдүөхпүтүн наада тоһутахха биһи манна бу Евразияҕа олорбуппут ырааттаҕа дии уонна бу холобура ити эйгэни кытары Евразия норуоттарын кытары бииргэ олорбуппут олох ырааттаҕа дии. Ата ыраатан да диэн буолуо, үйэлэр тухары тыһыынча сылларынан уоннуу тыһыынча-үстүү сыл тыһыынча сылынан олордохпут дии бары бииргэ батта. Аа инньэ гынан холобура били организм функцияларын курдук олоннук эмиэ функциялар бааллар буллахта норуоттар кэннэрэ дии. Ону ырытар буллах оттол хахалар холобура биһи Россия ийэ кута буолан хаалабыт эптэ. Ол ийэ кута илии атах буолар кыаҕа хуох хим биир. Аха инньэ гынан холобура Бэйэбит ийэ кута буоларбыт быһыытынан биһи инстиҥы илдьэһидьэбит, аһа инстинкт самосохранения диэн аһа. Россия инстинкт самосохранениетын биһи илдьэһиддьэр буоллахпыт дии. Ол инньэ гынан итини өйдүөхпүтүн наадыһап. Ону ити уус киһи оруобун этте, сахалар аналлара ол сэриигэ баран кыттааһын буодах диэн. Мин өйдүүрбүнэн онто сахалар функциялара били духовнай күүһү уһугуннарыы уонна духовнай холобура кыаҕы таһаарыы диэн дойду киэнин эптэ. Ол иһин били хүрбэччэ сыл буола сатаата этэ сатаабытым эптэ. Бу итэҕэлгэ үлэлиэхэйиҥ диэн биһибээбит холобура аналбытын толоруохайыҥ диэн аһа. Бу холобура итэҕэлгэ кырдьык биһи үлэлиэхпитин наада. Биһититтэн атын киһи үлэлиир кыаҕа суох. Тоҕо диэтэххинэ, ити религияларынан холобура туох манипуляциялыыр олороллор дии. Аха. Онтон ол русская православная церковь диэн баар. Кини холобура ол манипуляцияттан били куота хатаан уопсай илии баттаһаҥҥа иин баттаабатаҕа үһү. Ол гынан баран кини иһин биир холобура э, ити биһи функциябытын толорор кыаҕа суох. Ол иһин буоллаҕына именно ити духовнай энергияны уһугуннарыы, духовнай тугу таһаарыы ити сахалар киэннэрэ эбитэ. Ол иһин буоллаана итиннэ үлэлиэхпитин наада. Онон буоллаҕына үчүгэйдик толкуйданныҥ баһаалыста. Холобура ханнык баҕар дойду бэйэтин көмүскэнэр араас ньымалардаах буоллаҕа дии. Ол сэрии иһэбинэн көмүскэни, холобура экономикаҕа күүһүрэн көмүскэни, онтон биир улахан суолтатынан холобура духовнай сайдыы диэн аха духовнай уһугун уһуктааһын диэн аха ити хаамай улахан холобура функцияң ити дьэрди диҥэр аха Олону холобура иименна хақалар ира тахараллар боллаажы, ол иһин ону tokkуйдаңытыйхага ону tokkуйдаңытый уонна ол онно үлэ ыытыктах боллакпытчы биһиги ол холобура туох дьоннор дойгоктообуттарынаан кинилэр бу хаҥа төрөөбүт киһи боллаажы бу сүүрбэһис үйэҕэ дии Ол киһи мэйиититтэн tokkуйдаан таһаарбыта диэн холобура духовнай энергияны иһин биир уһугуннарбат буоллаҕа дьи тоҕо дьитэххинэ хайдах даҕаны кини онно тиийэр кыаҕа суох холобура эн силискэ-мутукка тиийдэххинэ бидде эрэ ол онтон дьэ били дьиҥ билиини ылан таһаараҥҥын холобура уһугуннахтуоххун уонна атыттары уһугуннарыаххын сөп буллаа дии он оннук били силискэ-мутукка таххар диэн ити буолла иименнэ Холобура, былыргыны научно ырыттан, архивтартан хаһан таһааран эрэ булуон сөп. Аһа. Ол ону өйдүөхпүтүн наада. Аһа. Онто уонна бу холобура туохпунан этиэхпин баҕарабын бу видеоға. Уопсайынан бу дьон сэргэ миэхэ куруук этэрэ. Эн тоҕо бэйэҥ канаалары ыйбаккыный? Эн бэйэҥ тоҕо маннык блогер курдук үлэлээбэккиний? Наһаа элбэх билии, билии хаһан таһаарбыккын, онтугайгын норуоккар тоҕо тириэрдибэккиний дииллэрэ аһа. Ол ону ол норуоппар тириэрдиэм дэммин канал арынар ханааланным маннык. Аха бу YouTube канал ол уонна боллаҕына холобура дьэ онтон маннык күҥҥэ хастыы да видео барыахпын сөп холобура аҕыйахчы мүнүүтэлээх Ол ону иһи баһаалыста көрүҥ, бэҕэчин сайыннарыҥ, өйгүтүн-санаатын уһугуннарыҥ. Оттон дьоҕуна биирдэ биһи биир сахалар буолуохпут дии, өбүгэлэрбит өбүгэлэрбит холобура өйдөрүн-санааларын уһугуннаран бэйэбит били кыахпытын таһаарыахпыт сөптөөх. Ол иһин баһаалыста бу видеону дэлби тарҕатыҥ уонна буоллаанна комментарийда суруйуҥ уонна холобура бу тарбахытын чочочу астык бэлиэтин баттааҥ дии аһа уонна холобура мин оннук өттө үлэлиир санааҕа кэллим тоҕо диэтэххинэ туох барыта кэмнээх хардистээх буолара аһа мин эрдэ маны таһаарбытым буоллар дьоннор олох өйдүө суох этилэр ол оннук мин били куруутун ити өйдөбүллэри таһаара сатыыбын дии ити буолла били кэмигэр кэрдииһигэр таһаардаххына эрэ били туох үлэлиир ол аһа онтон бу канал аһыллыытыгар холобура билигин кэм кэрдии арылынна диэн көрдүм Аха, ол иһин маннык канал арыйарга сананным. Көрбүккүтүн иһин махтал, бары этэҥҥэ буолуҥ, саха буолан сандаарыҥ